Ei, ɛyɛ nwanwa o! Enti Akanfoɔ a na wɔn nni baabi ti yi, wɔn atumi ako adi nkunim ama seesei, nsaase no, wɔn na ɛdaa no. Ɛmbrɛ yɛn di nkaso o! Wei yɛ ɔfa a ɛtɔ so mmiɛnsa wɔ Asante abakɔsɛm a yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛresua no mu. Yɛretoa so. Saa Akanfoɔ yi a yɛfrɛ wɔn Denkyirafoɔ yi, seesei wɔn na aba abɛdi asaase yi nyinaa so. Ɛyɛ dɛn a ɛdɔm ani sa deɛ ɔso ntakrakye. Nsuo tɔ o, awia rebɔ o, ɛdɔm bebree pɛ sɛ wɔbɛtwi fa denkyira so, nanso nsuo bɛyɛ boɔ dɛn? Wɔn nso wɔ dɔm yie. Wei maa abusuakuo nom bi tenaa ase sɛ wɔbɛte wɔn ho, na ɛsa yɛ ntɔkwa yi dɔɔso dodo. Momma yɛnhwɛ adeɛ wɔ ha. Nkurɔfokuo bi dii kan tee wɔn ho, na wɔdɔɔso yie pa ara. Wɔhyɛɛ aseɛ sɛ wɔreto wɔn akwantuo so akɔ akɔpepɛ nsase baabi abɔ wɔn sese. Saa nkurɔfokuo wei na yɛfrɛ wɔn Ɛsa-Nti. Enti wohwɛ Asante a, asekyerɛ nyinaa ne sɛ ɛsa nti, ɛyɛ ntɔkwa nti na wɔte wɔn ho. Na na wɔba no, na wɔdɔɔso yie. Enti wɔduruu baabi no, wɔyɛɛ sɛ wɔbɛkyekyɛ wɔn mu na ebi akɔ akɔfefa wɔn nsase a wɔpɛ. Faako a wɔbɛduruiɛ a wɔkyɛɛ wɔn mu no, ɛhɔnom na ɛnnɛ yɛfrɛ hɔnom Akyem, kyerɛ sɛ, wɔakyɛ wɔn mu Akyem. Asekyerɛ nyinaa no no. Na ɛkɔbaa sɛ obiara mfa n'ani nkyerɛ asase a ɔpɛ so. Ɛhanom na nkurɔfokuo bi wɔde wɔn ani kyerɛɛ apepɔ apepɔ bi so a Na deɛ obiara reka ne sɛ, Saa nkurɔfoɔ yi deɛ, wɔrekɔ no, wɔremma bio, wei deɛ, wɔrekɔ akɔwu. Wɔn na ɛnnɛ a me ne wo kasa yi, yɛfrɛ wɔn kwawufoɔ. Kwawu asekyerɛ nyinaa ne sɛ, wɔrekɔwu. Na dodoɔ no ara bi nso de wɔn ani kyerɛkyerɛ nsase ahodoɔ so. Momma yɛmfa wei nto nkyɛn ansa na yɛmfa yɛn ani nkyerɛ Asantefoɔ yi so. Asantefoɔ ba bɛduruiɛ no, wɔn deɛ, wɔdii kan kɔbɔɔ wɔn sese wɔ baabi a yɛfrɛ hɔnom ama komm. Na deɛ nti a wɔfrɛ hɔnom ama komm ne sɛ, ɛhɔnom ateeteesɛm ne nneɛma bebree kɔɔ so yie pa ara. Ɛno nti na wɔtoo ɛhɔnom din ama komm. Kyerɛ sɛ, ɛhɔnom bɔ wɔn mako yie. Ɛyɛ kasakoa. Wɔfirii hɔnom ara pɛ na wɔba bɛpuee faako a yɛfrɛ hɔnom Adum. Enti adum ana wɔbɔɔ wɔn sese, ɛna wɔyɛɛ sɛ wɔbɛkyekyere wɔn Asanteman. Ɔdɔfoɔ, ɔman biara wɔ akonnwa o, na akonnwa biara nso wɔ ne din. Na ahemfo dodoɔ sɛn na adi akonnwa no bɛsi nnɛ? Atumfoɔ bebree bɛdii akonnwa no so, kɔpem sɛ ɛkɔɔeɛ ara kɔkɔduruu ɔsɛetutu a ɔkɔkɔfaa ɔkomfoɔ anɔkye baeɛ. Na wobɔ Asanteman din a, wosi dɛn koyi Ɔkɔmfoanoakyi din firi mu? Ɔfã a ɛtɔ so no a mede bɛbrɛ mo no, yɛbɛyɛ ne sɛ yɛbɛbɔ ahemfofoɔ din ara de aba abɛpue ɛberɛ a Ɔtumfoɔ Osei-Tutu ɔde kɔ kɔhyiaa Ɔkɔmfoanoakyi ɛmaa no baa Asanteman mu. Na ɛbɛduru mmerɛ bi a na Asantefoɔ ne Akyemfoɔ nya akasaakasa kakra. Na wei na Asantefoɔ twa mu ɔkɔnɔngo a Yɛbisa wɔn a, wɔn se wɔn yɛ Asantefoɔ o. Akyemfoɔ nso ba bɛtwam a, wobisa wɔn a, wɔn se yɛyɛ Akyemfoɔ o. Wei na Konongofoɔ fa adwene bi sɛ saa nkorɔfoɔ wei deɛ wɔn ho wɔ hu yie pa ara. Wɔn a wɔn yɛ Asantefoɔ, wɔn nso a wɔn san yɛ Akyemfoɔ. Ɛhɔ na yɛde ba bɛnyaa beaeɛ bi a yɛfrɛ hɔ Asante Akyem. Nti wobɛhwɛ a, wotra Konongo kɔ no a, Wobɛhu sɛ wɔn a wɔwɔ saa anim hɔ beaeɛ biara no, wɔfrɛ wɔn Asante Akyemfoɔ, wɔn a wɔyɛ Asantefoɔ, wɔn a wɔsan yɛ Akyemfoɔ, nti yɛfrɛ wɔn Asante Akyem Agogo. Mepa wo kyɛw, wote Agogo no ase? Agogo no nso yɛ nsuo bi a ɛda Asante Akyem, ne din no no. Ɛsan yɛ kuro a ɛwɔ Asante Akyem. Na mma wo werɛ mfi sɛ Akyemfoɔ nko Ana Asante akyemfoɔ nso nko? Akyemfoɔ no ankasa no, wɔn na ɛwɔ Osinɔ, Dwoaso ne ne mpatamu nkuro a ɛbembɛn hɔnom nyinaa. Nkuro no bi wɔ hɔnom a ɛhɔ din wɔ Asanteman mu, ebi te sɛ Heman, Tafo, Kuradaso ne nkuro bebree. Nkuro no bi mpo a ɛwɔ Asante Akyem Agogo no, ebi wɔ Akyem. Hmm. Ɛberɛ no kɔ ara na ɛrekɔ. Menya a, anka mɛtoa so. Nso, Agya, wobɛyɛ no dɛn? Meda mo ase. Ɛne mo mmara a daa monya de ma me. Sɛ mekasa tia obi biara a, momfa nkyɛ me. Sɛ meyɛ mfomsoɔ nso wɔ me kasa mu a, na mode akyɛ me, woate? Mepa wo kyɛw me YouTube no nso wo mia me profile no so a wo bɛ hu sɛ link bi da hɔ ɛyɛ a na wabɔ so na wa subscribe ama me wate? Nyame nhyira obi biara, Nyame nka mo ho. Me dɔ mo. Mo mba abaa.